CBA Channel rak kan leng tawntu Lai Hritlai kan miphun hawi dawt hna tu zawn ah kaa hin kan van lang ṭhan i zeisibaw tutan i kan chim dingmi le kan ruah dingmi cu zeidah a si ti si ahcun tutan tu hrawng i a linsa ngaingaimi Chinram kan ram ah Chin cozah kan ngeihmi nih ralkap ṭuan dingin mino tampi a tlaih hna. A dawh kan ti lai maw? A rawt hna hei ti bantuk kha si ko le tlaih ding hei ti ko silaw makha kong kha a linsa ngaingai i tampi an phaisa an ṭial cio hna online kip ah mah le timeline ṭial cio a si. Cucu kong cu thawng fiang le thil sining a thei lo deuh kha tam deuh kan um tawn rua dah tiah ka ruah. Uh, cucu hi ahhin CNA, CNF CNA hi mawhphurh si i uh, hi, hi a tlaitu hna le uh, mi a rawttu hna hi CNF CNA an si maw timi hi uh, mi tampi kan thei dang kho lo. Cucaah cun tutan ah ka van chim lai i a dongh tiang rak ngai ulaw ti kha ka hin keimah nih ka theih tawk le ka hngalh tawk zong ṭha tein ka van chim lai. Le zei hlan ah hika hin Elvis nih hin Chinlung media ah February thla Ni kul lio ah khan bia chimmi te hi atu teng ka chim dingmi hi ai pehtlai ngai i zei hlan ah Taylor bantukin a bia ka van ngai tang la i a bia hi a ṭhang a ngai ti ka ruah cang mu.
ka ka cawn tawk ka hngalh tawk te kha tlawmpal ah uh, vun comment ka duh i uh, kan Chin kan Chin miphun hi hosal hmanh kan tang bal lo Ho uknak tanghman i um balmi kan si lo timi biafang khi si men la ka khen lo kho men. Naimah hrawng cu si. I tonbia i ai ṭial ning zoh ṭhan tikah khin ah, ho sal hmanh kan tang bal lo natein sal tannak hnga lo kan zaam peng. Tibet in kan zaam. ah, mah hlanah Mongolian ma kan zaam rih. Tuluk ram i mah uktu sinin kan zaam. Uk duh loin kan zaam peng i atu dirhmun Chinram ah hin kan rak phaknak a si. I tu chan ah hin khika hmun lei ah zaam usilaw kan ram i ser usih ti angah ding chan ah hin kan um ti lo. Mi ram i va, va dor vai dor ding le an sinah vai vai fu- vai fun ve ding lawng khi kan si cang. Ram thar khi Chin rampi timi vawleicung khoika vawlei hmanh ah a lawngnak hmun a um ti lo. Mah tikah a za cang, dir cang u sih, mahka hmun ah hin cun ka dir cang hau timi lungput khi ngei dih hna u sih. Cun a zaam cangmi minung pawl nih hmanh kan zaamnak hmun ah kan mi ram ah an ram sinak va lak le anmah he Kal ti nung ti ding dirhmun lawng kan si kho. Kan ram tiin auh khawhnak ding Chin len leng khoika hmanh ah vawlei cungah a lawnnak hmunhma a um ti lo. Mah a si tikah ramleng a phan cangmi kan miphun hawi unau vialte zong kan ram caah khin nikhatkhat ah ka ram tiin lungṭhawnnak, lungnuamhnak he Ka pi le pu, chan saupi kan ram rak sinak hmun ah ka ram ah ka kir, ka ram ah ka tlawng ti a si khawhnak ding hnga caah atu dothlennak i dothlennak pi ah hin kan si khawh chung in i zuam peng usih, thla cam peng usih, teima tein ṭuan peng usih. Kan tei hrimhrim lai, Pathian nih a kan umpi lai.
Si, a chimmi kha a ṭha tuk. Chin miphun kan i thawhkehnak kan tuanbia kan rel tikah cu siangpahrang tiin cu cuka ram in cuka ah nan hong ti bantuk kha kan tuanbia kan rel tawnmi si. Le atutan i ka chim dingmi hi ka tlangpi par hi na erem pah caah deh khan aa mi hi ka chim dingmi nan van fiannak dingah mah kha ka van ngeihter chungmi hna si timi kha aa ka han vun chim ka duh le Tutan ah a lar ngaimi, a lar ngaimi kanmah Chinmi phun i ka online, online kan Facebook kan timeline si zongah kan news hrawnghrang zongah a lar ngaimi cu zeidah a si tiah cun CNA nih Chin ramkulh ah minung tlaihnak an tuah ti bantuk kha CNF-CNA kha mawhphurh dih si. Le zei hlan ah van chim ta ka duhmi cu CNF-CNA hi Ai thawkka in mi tampi nih mi tlawmte deuh nih rak dirpi si i sihmanhsehlaw Pathian nih a umpi hna i a dirpi hna i kan miphun caah ralkap ngei kho ve dingin kan miphun caah ralkap tiah a rak dirtermi a si bantukin mi tampi nih Chin miphun mi tam deuh nih cun kan rak dirpi lo i mi tlawm deuh nih cun an rak dirpi mi tlawm deuh lawng nih rak dirpi si sihmanhsehlaw Pathian nih a dirpi mi Pathian nih a huhphenh ve mi miphun pakhat a kilvengtu ding le miphun pakhat a humhaktu ding an covo ka pek mi hna covo ti bantuk a kilkamhtu ding ah tiah a pek ve mi si caah mi tlawmte nih dirpi mi a rak si nain tuni caan tiang a dir i CNFCNA cu ṭhawng chin lemang sihmanhsehlaw Phu pakhat timi cu soiseltu hi duhlotu, lungfahnak ngeihtu, huatu neih si ven bantuk in tutan ah CNFCNA hi a rak soisel soisel i tuni caan tiang ah donglo tein a soiseltu le a mawhchiat mawh a phurhtu chiatnak vialte ṭhatnak an tuahmi chungin ṭhatnak kha chimpiak loin chiatnak vialte kha anmah nih buah dih i zeizong vialte chiatnak vialte kha amah sinah phurh dih in amah sinah benh dih in CNFCNA hi thangchiat le soisel peng si cucu zeidah si ti si cun huat ruangah kan si le mi hlan ah ka bia hlan van pe ka duhmi cu huatnak in bia kan chimmi si zongah soisel nakin ah kan chim. Mi nih thil ṭha an tuahmi, thil ṭha an tuahmi, in mit in a hmu kho lomi zakhat chungah thil ṭha a tuahmi zakhat chungah uh, thil zakhat a tuahmi chungah pahra a tuahmi chungah mah a tuahmi chung vialte ah a ṭhatnak pakhat ti a hmu kho peng lo i a soiseltu peng na si ah khan cun makha kha cu a nangmah lei chambau si le ka chim duhmi cun CNF CNA nih hin Thil ṭha tampi kan chim miphun chungah tampi a kan tuahpiak i ah kan covo kan hmuh khawhnak ding ah miphun dang sinah hehe a kan chimpiak. Ah kanmah tein kan naven khawhnak ding ah miphun pakhat kan sinak ding ah miphun pakhat thisa kan ngeih khawhnak ding ah hehe tiah miphun dawtnak heh tiah a kan chim a kan rel. Mit cu kong ṭha vialte a kan chimmi thi a kan ronh. a kan chimh relmi chung cu a ṭhami hmuhpiak lo an thil tuahmi ah hin soisel le mawhchiat peng an si le tutan zongah hin Chin Chin Chinland government kan ti la Chin Chinland Council Chin cozah a dir cang hnu ah CNF-CNA cu Makha Chin cozah tang tiah ṭha tein CDF zong ummi CDF le Chin-i zong an um i makha Chinland Council Chinland government tangah tha tein hmunkhatte kal timi si. Sihmanhsehlaw tuten ah cucu ahcun CNF CNA nih amah thazaang ṭhawnnak dingah ralkap a tlaih ti bantuk in mi tampi nih online chung kan chim. Cucu a dik maw dik lo ti sia cun a dik lomi si. CNF-CNA cu CNA cu Chin Chin cozah tangah ralkap phu pakhat a si ve i CDF zong ralkap phu an si ve. Makha chungah khan MOD ti a dir i Mutcu chungah cun khat tein aa ral tukṭi ah Chin cozah tangah kalṭi si. Le aa ral va tuknak bel tu ahcun CNA cu ral lei ah experience ṭha tein ngeimi, ral lei ah tuknak ding ah ṭha tein experience ngeimi si tah ral dohnak ahcun a hruai ko hna i a hruai ko hna. Cucu a dikmi philh awk um lomi si. Chinram chung vialte ahcun khoikap u ah a hruai ko hna ti kha ka hmasa van chim ka duh. Le ti si ahcun CNA nih hin tutan ah hin mi a tlai maw timi hi a biapi cu kan buai cem kan buai cemmi si caah khan van chim ka duh. CNA nih hin amah pumpak amah CNA ralkap a ṭhawnnak ding ah mi a tlaihmi si lo ti kha hmasa van chim ka duh. Cucu zeitindah a si lo tiah na ti khawh nan ka ti lai. Chinland Council Chin Cozah tangah sian-e cu um ve i Chin Lengkhawng Cell nih biachahnak a tuahmi chungin Chin mino vialte kum hleiriat in kum sawmthum le kum nga karlak paoh ralkap ṭuan dih ding in khan biachahnak a tuah i mucu chungah cun ralkap ralkap ṭuan ding khan Chin cozah nih order a chuahmi tu si. Cucu a chuahmi ahcun mi tampi nih CNA kha direct in kan phurh colh hna. CNA, CNA si loin Chin cozah nih order a chuahmi chungin tlaih dingmi kha ralkap ṭuan dingmi ralkap thazaang ṭhawnter i Chinram thazaang Chinram ah ralkap thazaang ṭhawnter ding kha a timhmi tu si ti kha ka han vun chim ka duh. Le cu chungah cun zei bantuk minung dah Chin cozah nih cun ralkap ṭuan dingah a timi hna an si kun ti si ahcun kum hleiriat in kum sawm thum le kum nga karlak ti kha a si. Le hi hi hi ahhin A pahnihnak ah cu bantuk ahcun uh, local CDF cio Thantlang CDF Thantlang hei ti bantuk CDF Matu hei ti bantuk Chinland cozah tang i uh, Chin Chinland cozah tang i ralkap vialte nih local ralkap kan tila cu pengtlang i hriamtlai cium nih khan uh, Annih chung hi khua an nih khua peng khua chungah hin an nih khua chungah hin ralkap a rak ṭuan bel cangmi an si maw si lo timi bantuk kha innchungkhar ah ṭha tein an lak an lak i chungkhar ah ṭha tein an lak. Fawinak cun Chinland cozah nih khan khua khat ah minung cazet minung minlis te kha ṭha tein an lak. A lak i kum khat ah a fawinak kan chim si ahcun Thatlang peng chungah khua cuzat um i cu khua chungah cun minung cuzat an si nupa cuzat an si ngakchia cuzat an si ralkap a tuan cangmi minung cuzat an si timi bantuk kha local minung local defense force pawl kha a lakter hna i tha tein Chiling cozah sinah khan min a pek a pek i cu chung i ralkap a rak tuan bal lomi ralkap tuan ah ai thawh bal lomi ralkap Training zor kai bal lomi chungkhar kha tutan ah a voikhatnak ah hin a minung tein thimi tlaih dingah khua chungah an, uh, ralkap ṭuan dingah an va kal hnawhmi hna si ti kha a ka han van chim ka duh. Le tampi nih CNF-CNA kha mu phurh peng si i cucaah cun uh, hika hin amah zong nih cathen ṭha tein chuah cang uh, ṭha tein bian chim cangmi si le cucaah cun van fiannak ding cu Chin ram ah cozah kan rak ngei bal lo i hriamtlai kan rak timi cu CNF-CNA si i macu CNF-CNA cu a kal lengmang i tutan dohthlennak ah Chin cozah a dir cang hnu ah Chin cozah tang in CC Chinland Council Chin cozah tang in ralkap i funtomnak ding Ralkap pakhat dir khawhnak dingah tutan ah ralkap tlaihnak ralkap training a pek dingmi kha a si. Cu ralkap training a pek dingmi hna hi kum hleiriat in kum sawmthum ruk kan ti cang i training an kai chung cu kum uh, thla thum chung ma si lai, thla ruk chung ma si lai, mi kha an kai te lai. Le hi hi ahhin aana rumro ti kha si loin Ralkap kha kum thum a ṭun lai i kum thum a ṭuan cang hnuah ṭha tein i din a duh sile nawlhalnak ṭha tein tuah lai le mah kha kha official tein theihpinak ṭha tein dinnak kha tuah te ko la ti kha van chim ka duh. Le mi tampi nih mawhchiat an tong ngai. Minung timi cu theih lo ahcun a hrih le hram te van theih lo ahcun minung cu a mawhchiat phung si, a mawh lo. Zeicahtiah cun Laimi cu kan thil kan theih tikah online i bengbeem khi an van thlahmi kha van dot thlet hmasa loin aa khi vup vak ti khan uh, keimah new ah hin mileng tam hna se ti bantukin chim le rel a huam deuhmi kan tam caah khan makha ruang khan se ko cu lawng siloin CNFCNA kha a rak hual i ramdang a rak phan i a rak rem ve lomi hna minung um caah khan minung cu i rem lo caah cun i rem lomi huatu nih thil ṭha an tuahmi zong kha dothlat theng loin chim le relmi hi minung kan um tawn caah khan si ko ti kha van chim ka duh chih le tutan ah hin ṭha tein Chin miphun hna zong nih kan ruah dingmi kan ruah awk ah ṭha ti ka ruahmi cu Hi ti bantukin Chin cozah nih ralkap tlaih ding tiah a timi chungah hin minung zathum leng a tlaih cang i minung zathum leng ralkap training kai ding minung kha a lak cang i training pek hna lai. Le phunpuai zong ṭha tein onnak training kainak phunpuai zong tuah an hmanthlak hna van i piah hna ding law a cheukhat mino lemang cu ai nuam ngaimi an um ko. a cheukhat nulepa cu a ngaihthiammi zong ram kan chim si ahcun ram leng lei i ralkap a tuan lomi tu kha kan ngaihchia i kan vuivai sihmanhsehlaw ralkap a tuanmi chung hmaan tha tein na thlak ahcun khi mirh ngai te khin an um ko hna le ka hei chim duhmi cu ram leng lei kan buai tuknak le online kan buai tukmi ning khin mino pawl ralkap tuan ding a kalmi hna zong hi mithmai pente ummi zong um ko ti kha ka han van chim chi ka duh le Cun van peh chih rih ka duhmi cu tutan ah ralkap zathum leng ṭuan dingin mino hna aa training van pek ding si caah hin a mi tampi ziah kan i lawmh lo i lawmh si loin thazaang i lawmh si loin heh ti kan soisel hna le aa i mawhchiat tu hi zeidah kan ṭan timi hi kan lungput tu hi kaa han van chim ka duh. Cucu tutan ah ralkap zathum leng mino zathum leng mithar an van lak hna i mucu an lakmi chungah cun kan ralkap thazaang a ṭhawng lai i Chin miphun nih kan ram, kan vawlei, kan nunphung, kan holh le kan ca hi kan ven khawhnak ding le kan ram humhimnak ding kan tuah khawhnak dingah ralkap thazaang tu kan ṭhawng la ti i i nomh leh lo i online ah pakhat le pakhat hi a soisel i pakhat le pakhat a thangchiat i uh, kan chim pengmi kan khuan kan au pengmi tu cu uh, khi tlawmpal khi kan ṭhinh cang hau. Zeicahtiah a si cun ralkap a ṭhawngmi ralkap pakhat ser kan duh, kho paoh nan duh cio kan duh cio. Cucu ai sernak nih cun a thak kan thok lio si. Cu kan thok lio ahcun aa a si tak ne teh ralkap ṭhawng pei kan duh cu ralkap a ṭhawngmi Chin miphun nih ralkap a ṭhawngmi pei kan duh cu ti tu in thazaang a pek loin kha ka nau nang training na kai maw kan ni chung khat training na nang kai ve maw kha rak ka lu nan kalnak dingah zu uniform kan cawk piak hana le tiah thazaang a pek lei tu si loin ti bantuk in an tu mi ci a tha lo ve a nu hrin cho vong bore CHR zei bantuk labia nan chim te la ti bantuk na bia kan chim hi hi chu ka ngol hau zei cha tia ka chim bangin chu hlana Ralkap ṭhawng kan neih khawh lo caah Chin miphun cu rialdip le catang sang le bawi ṭhutdan sang zong a ṭhu kho lomi kan si. Kan chim bantukin AA ralkap a ṭhawng tiah kan duh. Kan chim, kan rel huam ngai. Sihmanhsehlaw kanmah ua cu amah le ram te ai ven khawh le amah state te ai ven khawh le ralkap a ṭhawngmi a nei ti kha kan duh ngai. Sihmanhsehlaw kannih miphun nih cun cucu mi kong an ṭhawnnak lawng chim kan duh le tutan ah ralkap a ṭhawngmi pakhat kan sernak dingah mino mah vialte an tlaihmi hna hin ziah ralkap a ṭhawngmi ser lio duh ko ziah nai lawmh khawh lo nai lawmh khawh lo i aa mi tu kan soisel hna mi tu kan thangchiat hna Cu hlanah cozah zong Chin miphun nih kan ngei bal lo. Hi cozah pakhat kan cozah tutan ah kan van ser khawhmi dothlennak in ṭha tein cozah ṭha tein a van ser khawhmi hin ziah kan lawm kho lo. Mi nih ralkap a ṭhawngmi bu ka ser lai i kan Chinram kan holhla ca ti pawl ṭha tein kilven khawhnak dingah ralkap a ṭhawngmi ka ser lai ti ah hin ziah miphun hawidawt, laihritlai hawidawt vialte hna kan lawm kho lo i kan soisel hna. Thazaangtu pe hna usih. Ramleng lei zong nih kan van chim ko si ahcun ramleng lei zong nih hihi kan mino hna tampi an kal tikah chawva pektu daithlang hna usih, daithlang hna hlah usih law chawva tu ṭhawng chin in pe chin hna usih law a ṭhawngmi ralkap kan ser khawh i Kanmah tein ai humhim khomi miphun le ram kan ser khawhnak ding ah ralkap kan herh hmasa i cu ralkap a ṭhutnak ding cun nangmah nangmah keimah kan rel cio a si. Soisel ti ahcun minung cu ai soisel peng ding an si. Pathian fapa hman dawkaw ah vailam ah an tahnak kha a ruang kha zeidah a si? Mah kha Baibal rel mi tampi kan theih la. Minung cu kan rak soisel lengmang si ahcun kan rak soisel. Ca pakhat ka rak rel mi cu na soisel mi hna peng khi dawtnak caan na ngei kho lo. Cucu zei ruang si si cun an kong ah ṭhatnak kha na chim kho peng lo rua. Ṭhatnak kha na chim lo si cu an cung ah dawtnak na ngei kho lo cu. Zawnruahnak na ngei kho lo cu. Kan miphun simi Ralkap a ṭhawnnak ding ah Chinleng Khawngsil Chinland cozah nih ralkap te bantuk in a van lakmi hi miphun vialte ramdang ummi zong kan i lawmh ding si i thazaang kan pek ding si. Ti si ahcun nulepa hna zong a ngeihchiami unau hna zong ngeihchiami kan tam el ti kha a langmi si. Sihmanhsehlaw tutan ah dothlennak ah kan doh vaivek cang. Mi nunnak zong tampi liam cang. Kan biakinn zong kang cang. Ka inn le kan lo vialte nih tuar cang. Hihi ngol awk ṭha ti lo. Kan ngol si ahcun tutan ah Hakha khuachung ah kanmah Chin miphun Chin cozah nih ralkap thazaang ṭhawng ding in minung a tlaih a tlaih. Khatlei in Mi Aung Hlaing nih ralkap amah thazaang ṭhawnnak dingin kan dohmi Chinmi nih kan dohmi kanmah mi kan doh cuahmahmi mi awnghlan ral mi awnghlan nih ralkap thazaang ṭhawnnak dingah ralkap a lak cuahmah ve ti si ahcun mino hna nulepa hna kan fanu kan fapa le hna khoika lei tah kan kalter lai Ralkap thazaang khattelei kan ṭhawnter lai kanmah miphun caah ralkap a kilvengtu fanu fapa maw kan si lai maw, nu le pa maw kan si lai maw, khattelei ah Myo Aung Hlain nih a ralkap thazaang a ṭhawnnak dingah fanu fapa maw kan si lai, nu le pa dah kan si lai i thim ding lam hnih um. A karlak um ngah ti lo. Ruru hranghrang in Myo Aung Hlain nih a kan tei si ahcun na duh zong duh lo zongah aa hna in ṭuanter ṭhan ṭhiam ko ko lai. Duh zong duh lo zong ṭuanter ṭhan ṭhiam ding. Cucu kan i thim dingmi ma cu lawng a ngeimi kan si. Cucaah cun Chin ai ke ve ko mi hna kan miphun caah mino thazaang ṭhawng kan chen hi ton cu tiah an rak an rak chim longmang kan rak chim chim longmang cio mi kan chen hi tong fam cu te hom ne rial ok tha lo mi dopnak ase cu cha cun luat ok tha lo ho jio po ni hi cu khua fak deuh kan ruwa i kan mi phun pakhat mi phun chin Miphun, miphun pakhat a si vemi, nunphung, holh, letca ṭha te a ngei vemi, ram a ngei vemi miphun kan si caah cu kan miphun nih ralkap a ṭhawngmi kan ngeih khawh nak dingah nu le pa hna le u le nau hna le vialte nih thazaang thawng in kan ṭanṭi hmai kan kal ṭi hau. Pakhat le pakhat kan i soisel le kan i thangchiat mi nih zeihmanh chuahpi mim lo lo. Kan a soiselmi nih kan a thangchiatmi nih a chuahpimi cu lungzornak le thaduarnak a si lo. Tuni caan tiang kum nga tutan ah biatak tein dohthlennak ah kan van kalmi ah zeitluk thazaang kan ṭhawn lo ti cu mipi kan fian cionmi si, nan fian cionmi si. Kan chawva zong zei in ai ṭhekṭheknak vialte zei ruang a si nan theih viar kan theih viar. Cucu zei ruang dah a si? ralkap pakhat kan ngeih lo ruangah ralkap phu pakhat kan ser khawh lo ruangah cozah kan rak ngeih lo ruangah cozah pakhat kan rak ngeihmi cozah pakhat kan dirhmi kan ngeihmi Chinland Council ah biatak thi thazaang pek in kan dir lo i a dang ṭhen ṭhek cio in kan rak ṭuanmi cio, kan kalmi cio ruangah tuni caan tiang kan dothlennak hi tarthaha kan kan umnak si. Hmunkhat te ah tutan ah Chinland cozah nih ralkap auhnak a tuahmi chungah hin biatak tein hmunkhat ah von fun hau si law mino hna zong nih ka rak chim cia bantuk in mino hna le nu le pa hna zong nih lailei ummi hna zong nih Chinlung media ah Chinlung ah Chinlung city ah Victoria base ah biatak tein ralkap thazaang mipum a pek in tuan u la ram leng ummi zong nih chawva in khi ka chawva fun tam ti hna si la ram chung ram leng ti hin fun tam ti hna si la kan Chin miphun kan Chin ram vawlei hi kan ven khawh cang ding si cucaah cun hi lungthin kan ngeih khawhnak ding kha rak ngai tu vialte tu tenak kan van sawm mi hna si tu ten Sian-ep-sian-e mawhchiatnak deuh in sian-e nih mi an tlaih in timi kong ah hin sian-ep-sian-e si loin Chinland cozah tu an si timi kha kaa hin van langhter kan duh i ka chimmi nan lungtlin si le mipi sinah hrawmh khawh rak zuam te ula tutan kan video rak ngaitu vialte nan cung kan lawm ti kha lawmnak nan chim ka duh chun ṭha maw ṭhan hau.